Эдэр худуоһунньук Семен Нучеканов Таатта ыччата. Уруһуй колледжын Арктикатааҕы культура уонна искусство үнүстүүтүн бүтэрэн билигин национальнай уусуран түмэлигэр үлэлиир. Бу күннэргэ төрөөбүт түөлбэтигэр Ил Эйэ диэн айар быыстапкатын туруорда. Кыра сылдьан оскуолаҕа наар уруһуйдуур этим. туохха олороммун уруоктарга хороҕортон кыырааччы мөҕүллэн хайаа оттон оҕолор тугу оҥорооччулар мин туох оҥорооччу карта тыалары туохтары хайалары уруһуйдааччыбын туох баар лииһи барытын уруһуйдуур этэ бу уруһуйдьут буолар туга быһылаах талааннаах эбитэ болотто көрөр даҕатта ол иһин оннук гынара болот мин ийэм былыр Василий диэн бырааттаах этэ уруһуйдьут-худуоһунньук былыргы ол кинини уһаабыт дии саныыбын. Тааттатааҕы оҕо искусствотын оскуолатыгар үөрэнэр сылларыгар Саргылана Константиновна кылааһыгар түбэһэр. Учууталын ыйыытынан анаан-минээн Чурапчы Хатылытыгар оҕо аймаҕа уруһуй кэрэ эйгэтигэр сирдээбит Иван Степанович Билюкиҥҥэ хастыы эмэ хонуктаах анал дьарыгы ааһар. Семен аны кыра эрдэҕиттэн особенно композицияҕа аны өҥү көрөргө дьоҕурдааҕа биллэр этэ. Иллэҥ бириэмэтин наар кини ити айар үлэҕэ аныыр. Оны ити өҥү көрөрө, мин ити кини өҥү көрөрүн, колоритын наһаа сөбүлүүбүн. Онно ити кини картиналара кыдьык киһи дууһатын наһаа сынньатар, кадра киһи үрэҕэр, хараҕар истинник кирэллэр. Кини роһидара, картиналара бэйэтэ туора кэрэ кэпсээн курдуктар. Семен наһаа инникилээх, дьоҕурдаах диэм этэ, онно кини бу киэҥ эйгэҕэ тахсыан хараҕын кини үлэлэрэ кыдьык ууратылар. Семен портрет курдук уустук көрүҥү ордорор. Киһи майгытын, тугу саныы олорорун таба оҥоруу эмиэ туспа талаан диир. Дьону уруһуйдуурбунта ыарахатар этим оттон ол иһин бу үөрэнээри игин диэбит курдук ону портретка үчүйдүк хайыахха билиэххэ наада. Этэх буоларын, тугун, киһини оҥорор мээнэ, мээнэ ыллын да оҥорбоккун. Ол иһин барытын үөрэтэн баран досконально с натурой оҥорор быдан ордук. Нучкановтар айар куттаах ыаллар. Кэргэнэ Лиана эмиэ уруһуйдуурун сөбүлүүр. Бэйэтэ туспа суолу-ииһи тутуһар. Мин былаана ордук портреты ордоробун. Портреты уруйдум, оннуттан бу Сардаана эһэбэккилэри оҥорбутум. Онно выставкаҕа биир хартыынам баар бу.
Ил Эйэ диэн ааттаммыт эдэр худуоһунньук Семен Нучканов быыстапката чахчы да тапталынан, сырдыгынан сыдьаайар, үтүөнү түстүүр хартыыналарынан толору. Ол хаттыыната барыта да үчүгэй буолла. Барыта да үчүгэй. Уопсайынан дууһатын ууран туран олох настроениялаах туохтаах бэйэтэ тугуруһуйдур. Оттон уруһуй уруһуйдурун торуккаттан билэбин. Бу ырааттаҕа дии. Так үөрэ турабын быыстапка тэрийбититтэн. Главныттан киһитэ бэйэтиттэн тутулуктаах. Киһи хаан киһи любой киһи уруйдо Но кини хайдах көрөрүттэн, хайдах оҥороруттан үөрэҕэ диэн буотах. Холобура үөрэммэккэ даҕаны киһи худуоһунньук буолуон сөп. Таатта искусство, култуура, духуобунас киинэ. Онон саҥа кэм худуоһунньуга ытык сир алгыһын ылынан сайда үүнэ турарыгар баҕарабыт. Вера Матвеева, Степан Тастыров, саҥа күн Таатта.